Әсәр авторы, Марсель Мәхмүтов, спектакльнең режиссеры, һәм Рөстәм Гайзуллин, төп рольне башкаручы, Татарстанның атказанган артисты. Һәм беренче сорау сезгә, Фәнис әфәнде, Тинчурин театры тарихында бу бит инде беренче моноспектакль, аның зур уңышына ышанасызмы?
Хәерле көн. Чыннан да беренче спектакль, ләкин бу спектакль турында минем әйтеп узасы килә. Бу спектакль 19 елның сентябрендә үк куелырга тиеш иде. Ул дөресен әйткәндә театр әһелләре берлеге белән дә сөйләшенгән иде инде. Аларның хәер-фатихасы да алынган иде. Ләкин менә шулай төрле сәбәпләр аркасында бу әзрәк сузылды. Ләкин барыбер э, бу спектакль бездә куела һәм озакламый инде тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Бу спектакль үзенчәлекле спектакль дип әйтик. Э, ул детектив жанрында язылган һәм э, монда Өметләр баглыйбыз без. Безнең бу спектакль яшьләргә дә барачак, олыларга да барачак. Әле нәрсә дип әйтим, без барыбыз да хәзерге заманда күбрәк шушы детектив тормышта яшибез дип әйтсәк тә була. Олылар инде искә төшереп утырырлар, ә яшьрәкләр алар яңаны күрерләр. Һәм өметләр бик зур, бик халыкка якын булыр дип көтәбез. Һәм мондый спектакльләр алар безгә бик кирәк. Бик кирәк. Бу спектакльне әле без Рәсәйдә дә, Может, чит илләрдә дә болар төрле фестивальләргә дә йөртергә уйлап торабыз. Өмет зурдан.
Рәхмәт. Лилия, без сезне киносценарийлар авторы буларак та беләбез хәзер инде. Сезнең Лилия

Үзенчәлеге актердадыр, наверное, минемчә. Беренчедән, без Рөстәм белән курсташлар. Без бер-беребезне 22 ел, 22 ел менә бик яхшы беләбез. Безнең дуслык шулай ук дуслык кына түгел, ул иҗади дуслык та. Мин Рөстәмне талантлы, күпкырлы шәхес итеп беләм. Шуңа күрә без, минемчә, бу все-таки рискованный адымдыр дип уйлыйм, чөнки күп кенә Кешеләр моноспектакльга алынмый. Беләбез бит без, сәгать ярым дәверендә тамашачының игътибарын җәлеп итеп, аңа үзебезнең нәрсә әйтергә теләгәнебезне җиткерергә тиешбез. Менә Рөстәмдә шушындый кеше шушындый эшне башкара алуын күргәч, без бу эшкә алындык. Моноспектакльга килгәндә, мин, мәсәлән, инде үзем театрдан киткәнемә бер ун еллар бардыр, һәрвакыт күбесенчә үземә генә иҗат итәргә туры килә. Шуңа күрә минем өчен ниндидер монотарих, ниндидер шундый бер моноистория ул табигый. Шуңа күрә без рәхәтләнеп һәм бернинди каршылыксызлар дип әйтим, әлеге вакытта да, әлеге вакытта да спектакль өстендә эшебезне алып барабыз.
Рәхмәт. Рөстәм, мин мәсәлән башка яшь кешеләрдән дә сорадым, моноспектакль дигәч, сезнең күз алдыгызга нинди артистлар килә? Кемдер Безруков исемен атады, кемдер Гришковецны. Димәк, син татарның яңа шундый форматтагы артистына әйләнәчәксең?
нәрсә юк миңа калса мин мәсәлән бу моноспектакльгә тотынганда һәм ул аның турында уйлый башлауга ук ниндидер татарның безрукова я гришковецы булу дигән максат гомумән андый менә сез әйткәч кенә башка килде андай бер уйлаганым булмады бу бу минем хыял Актер буларак, менә әйтәләр бит, кемдер хыяллана, мәсәлән, Гамлетны уйнарга, кемдер Хәлилне уйнарга, кемдер Исмәгыйльне. Ә минем актер хыялым ул нәкъ менә моноспектакльдә уйнау иде. Инде Фәнис Наилевич та әйтеп узды, бу инде 19 нчы елда ук чыгарга тиешле премьера иде. Әле ярый ул вакытта чыкмаган, әле ярый менә хәзер бүгенге көндә шушы бәхет кичерешләре белән яшим. Бәхет кичерешләре, әлбәттә, премьерадан соң гына булыр инде, әлегә зур дулкынлану. моңарчы татып карамаган әйбер, тотып карамаган әйбер дигәндәй. Һәм ул бит хыял бер төрле әйбер, ә инде ул хыял тормышка аша башлагач, аның асылына керешә, керешә башлагач, аның нәрсә икәнен аңлый башлагач, һәм аның ни дәрәҗәдә авыр әйбер икәнлеген аңлый башлагач, башкача уйлый башлыйсың. Теге үкенү түгел, тик Ходаем, алындым, хәзер ахырына кадәр барып җитәргә кирәк дигән уйлар менә моның кыенлыклары бар, юк түгел. Моноспектакль һәм моноспектакль башкаручы артист юк җәмәгать менә шушы спектакль чыгып карасын да, аннары инде традицион форматта эшне дәвам итәргә, чөнки моноспектакльләр, миңа калса, артистның шәхси репертуарында алар күп булырга тиеш түгел. Кыенлыклар дидегез, нинди кыенлыклар? Иң беренче кыенлык, иң зур кыенлык ул текст. Чөнки режиссер биргән әйтик, задачаларны, аны актерлык үзеңнең ниндидер базың белән үтисең барыбер. Ә менә без моңарчы мин инде 20 елга якын театрда һәм күнеккән эшләргә партнер белән. Чөнки шул ук текстны сеңдергәндә үк, мизансценларда, репетиция вакытында синең партнерыңның репликасыннан син үзеңнең репликларыңны әйтәсең, бәйләнеш бара. Ә монда беркемгә бәйләнеп тә булмый, беркемгә тотынып та булмый, беркемгә күз белән ишарәләп, туганым, текстымны оныттым, дип әйтеп тә булмый. Монда бөтен әйбер бары тик үзеңә, инде сәхнәдә вакытта. тулаем продукт булдырганда инде бу инде теге бер артистның гына эше генә түгел әлбәттә марсель белән бергәләшеп аның аның әйткән юнәлешләреннән тайпылмыйча эшләргә тырышабыз инде
рәхмәт сораулар
сорау марсельгә аңлавымча башта Беренчел максат Рөстәм белән спектакль кую, аннары гына текст барлыкка килгән, әйеме? Ни өчен менә нәкъ менә Ләйләгә мөрәҗәгать иттегез? Теге татарча яза торган безнең үзебезнең драматургларга түгел, ә яңа драматург татар дөньясына кертергә телисез. Һәм икенче сорау шушы ук тема. Рөстәм, без һаман да үзебез күреп өйрәнгән шул ук Рөстәмне күрәчәкбезме, әллә Рөстәмне сындырып ниндидер бер яңа Рөстәм тудырдыгызмы безнең өчен?
Э, беренче сорагызга җавап бирәм. Без Ләйлә э, белән инде менә 5 ел, 5 лет, 5-6 ел бергә җилкәне җилкәгә терәп хезмәт итәбез. Күп кенә проектларда бергәбез. Мин дөресен әйткәндә башка автор белән эшләмим дә. Мин бары тик Ләйлә белән генә эшлим. Ни өчен? Чөнки без ничектер бер-беребезне ишетергә, Ул минем теләкләрне, мин аның теләкләрен ишетергә күнеккәнбез. Һәм ә, менә минем нәрсә әйтергә теләгәнне, мин нәрсә э, күрсәтергә теләгәнен Ләйлә э, барысын да аңлый. Аннары әйтергә кирәк, э, бу бик тә шундый Яшьләрский эш дип әйтик, молодежный эш. Монда биредә без, сез дөрес әйттегез, башта теләк барлыкка килде, аннары материал барлыкка килде. Без монда Рөстәмгә туры китереп, Рөстәмнең бөтен нечкәлекләрен белеп, Рөстәм нәрсәгә тагын что еще может Рөстәм, ягъни, мә, Рөстәмнең тагын мөмкинчелекләрен, сәләтләрен истә тотып язылган материал бу. Шуңа күрә, минемчә, бу инде икенче сорауга җавап булыр. Бу спектакльдә Рөстәмне сез икенче яктан күрерсез дип ышанып калам. Ни өчен? Чөнки без бу спектакльдә гаделлекне һәм хакыйкать хакыйкатьнең тантана итүен бәйрәм итәчәкбез. Ә моңа кеше бары тик ниндидер берәр катарсис аркылы гына килә аладыр дип уйлыйм. Менә шушы катарсисны күрергә насыйп булсын иде.
Ул Рөстәм әле бу спектакльдә бит төрле яктан да чыга әле ул. Э, төрле э, төрле төрле э, тире астында дагын була дияргә кирәк. Ансы да бар.
Аннары беләсезме, мөмкин тагын бер әйбер әйтәсем килә. Моноспектакль. Монда дөресен әйткәндә, моноспектакльдә төп э, Төп задача актердан тора. Монда аңа, кызганычка каршы, нинди генә мөмкинчелекләре булса да, режиссер да лаек ярдәм итә алмый, чөнки ул куйды, булды, җитте, җибәр диеме. Монда бары тик актерның үзеннән тора. Менә ни өчен күп кенә артистлар, актерлар бу эшкә бармыйлар, чөнки бу, чынлап та, бик катлаулы эш. Ә, дөрес әйттегез, монос, безнең бу моноспектакль ниндидер бер хикәя сөйләү генә түгел, ә бу аның шушы бөтен барлык булган тормышындагы кичергән кичерешләрен яңадан кичерә ул. Ул инде флешбэк дип атала, ягъни менә шушы актерский уен белән ул үзенең элек кичергән кичерешләренә кайтачак.

Чулпан, соравың искә төшер, әлегә җавап бирә торам. Җавап бирәм дидем дә, беренче нәрсә ел. Импровизация. Импровизация. Әлегә куелганча, монда импровизация берәр нинди көтелмәгән хәл килеп чыккан очракта гына булырга мөмкиндер. Бу андый материал түгел. Бу Язылган, куелган һәм моннан тайпылырга Менә әлегә уйлавымча, импровизация кулланып булмыйдыр инде монда. Хәтта әле куелганын һәм язылганын уйнап чыгырга иде башта. Импровизациягә барып җиткәнче. Ә болай, гомумән, бу спектакльдә импровизация кирәк түгел дип саныйм. Һәм.
18 плюс.
18 плюс, Марсель Джамилевич. Беренчедән, э, монда э, тәмәке тарту сәхнәләре бар. Бер ярым сүгенү сүзе бар. Һәм бу спектакль ны балалардан чиклисе килде. Чөнки э, бу спектакльне инде теге мәктәп программасына кертеп, мәктәп балаларына күрсәтә торган материал түгелдер дип уйлыйм. Э, һәм барыбер кызганыч бүгенге көндә балалар э, олы кешеләр өчен язылган һәм куелган спектакльне караганда аларның Кереп китәме алар бу спектакльгә, юкмы? Бу ачык сорау. Теге Монда бу спектакльдә телефонга кадалып утырырга ярамый кыскасы. Ә балалар балаларны кызганыч алып киләләр безнең күп очракта мәктәптән кыстап, үзебездә дә мәктәптә укыганда кыстап йөрткән чаклар бар иде. Шул балалардан чиклисе килде әлеге спектакльне шул гына.
Гөлназ Вәлиева, Рөстәм абый, сорау сезгә. Героегызны нинди сыйфатлар белән тасвирлый аласыз?
Иң төп әйбер бу геройның бу гаделлек өчен көрәшүче. Кайгыртучан, намуслы, тугры, үҗәт, тырыш дип тә әйтеп була, иә, үҗәтлеге дә бар. Чөнки ул үзенең максатына ирешер өчен моңарчы кылмаган гамәлләрен кыла. Бу Куелган максатына бер нәрсәгә дә карамас, карамыйча ерып бара торган кеше. Дөрес әйттем. Рәхмәт тагын сораулар.
Исәнмесез, минем исемем Галиева Люзә, Татаринформ. Моноспектакльләр ул шактый сирәк күренеш һәм сезнеңчә беренче очракта бу нәрсә белән бәйле?

Моноспектакль ны әзерләп күрсәтер өчен бездә материал юк. Булган материалны компоновать итеп, инсценировать итсәң генә. Бусы бер. Икенчесе, ул әлбәттә күп кенә актерлар мондый, мин инде әйтеп киттем, мондый адымга бармыйлар. Чөнки бу бик тә рискованный шаг, дөресен генә әйткәндә. Өченчедән, менә сез әйтеп киткәнчә, сезнең белән мин килешәм. Наверное, ул э, күбесенчә э, тамашачыдан, тамашачының фикереннән куркып куелмый торган әсәрләрдер ул, наверное. Потому что безнең халык, безнең менталитет күнеккән сәхнәдә якты, матур, кеше күп булгандадыр дип уйлыйм.
Монда караңгы һәм матур булмаган кеше. Юк, алай гына дип уйларга кирәкмидер. Э, безнең тамашачы хәзер менә андый әйберләргә дә, андый э, куелышларга да ияләнеп килә. Э, һәм әгәр дә без сәхнәдә аларны менә шундый спектакльләр күрсәтеп Өйрәтмәсәк, ияләндермәсәк, алар китап укып кына ияләнә алмас иде. Барыбер алга таба барырга кирәк. Бу үзенчәлекле бер адым, бер алым. Тамашачыга менә шундый язылган әсәрләрне җиткезү. Алар, мин уйлыйм, тамашачыга бик ошар дип. Чөнки бу спектакльләр безнең

Һәм шушы кыска вакыт эчендә бөтен мәгънәне, бөтен уенны, бөтен актерның сәләтен күрсәтеп бетерергә кирәк һәм бирелгән мәгънә ачылырга тиеш.
Бөтен театрда, монда артист кына түгел, бөтен театрда бәлки алынмыйдыр мондый әйберләргә, чөнки Минем уйлавымча инде, менә хәзер уйлап утырам, э, театр өчен бу табыш китерә аламы, юкмы, әле җитәкче кеше белә алмый моны. Чөнки кабул итәме тамашачы, эләктереп аламы, йөриячәкме, юкмы? Бу әлбәттә һәр һәр спектакльдә дә андый риск бар. Ә менә мондый яңа э, алымда моноспектакль, әле бигрәк тә детектив, Э, мында инде форсаттан файдаланып җитәкчелеккә рәхмәт әйтәбез килә мөмкинлек биргән өчен мондый эшкә фәнисән өчен рәхмәт чөнки менеджмент ягыннан да карарга тиеш бит инде җитәкче без теге хыялыйрак кеше артистлар менә хыял уйныйсы килә уйнап карыйм әле дип ярый әле башка сукмадылар ярый әле шундый мөмкинлек бирделәр аннары без менә шул ук мисал китердегез әйме э, сергей безруков гришковец э, Монда бу очрак, алар Россия күләм танылган шәхесләр, алар максималь рәвештә медийный актерлар, һәм анда спектакльгә булмаса да, анда актерны карарга киләчәк, киләчәкләр дигән өмет бар. Безнең очракта әле ул, менә бөтен кеше дә шуңа тотынмыйдыр да бәлки. Бәлки театрлар да шуңа күрә әлеге моноспектакльләргә тотынмыйдыр. Без бит теге Россия күләм Танылыр өчен ай-хай күпме эшләргә, күпме яшәргә кирәк булачагын кем белгән. Ну, менә шулдыр төп э, алынмауның сәбәбе. Аннан соң тагы бер ягы бар, э, куркып торсаң, Беренче адымыңны ясамасаң, йөреп тә китә алмыйсың. Беренче сүзең әйтмәсәң, сөйләшә дә белмисең. Шуңа күрә Аллага тапшырып, тапшырып э, кузгалдык инде без. Яхшы булыр дип уйлыйм. Без аны барыбер теге тотакаба гына тотынылган әйбер түгел, без аны бар уйладык. Без аны э, тамашачы белән дә ничек эшләргә кирәген карадык, э, ниндирәк аудиторияне карарга икәнен дә, кайдан чакырга икәнен дә. Э, шулай ук менә безнең пресс-показга хәзер бөтен республика прокуратураларыннан киләләр. Аннан соң э, бүтәннәре дә инде әйтеп куйдылар, менә без Отдел белән килик әле анда, безнекеләр килсен әле, дип. Шуңа күрә булыр, булыр, башы булган юлы да булыр.
Аннары тагын шуны әйтеп үтәсе килә, менә монда автор турында сорау булды. Нигә соң тәрҗемәгә менә монда комфорт булган автор белән эшләүнең нәрсәсе уңай булды безнең очракта чөнки әле спектакльгә тотынган чорда гына әйтик читка өлеше ими театрда читка дигән шундый термин бар әле пьесаны укып кына күзаллап утырганда безнең шундый өстенлек ягыбыз булды менә монда бәлки бераз башка юнәлеш алыргадыр я нәрсәдер үзгәртергәдер дип дигән фикер тууга инде шул хәзер мессенджер аша тиз генә марсель лейлы булмаганда аңа җибәреп ул инде кире үзгәртеп, менә шулай үзгәрешләр белән барды һәм теге яраклаштырылып барды авторы янәшә булу шунысы уңышлы булды безнең чыктан.
Бу спектакль прокуратураларга дан җырлауга кайтып каламы, әллә бераз чиметү дә булачак монда?
Ансын килгәч карыйсыз инде.
Юк, бу беренчедән инде эш процесс Әле куела башлаган шул ук, әле шул ук читка әзерләнү процессында гына прокуратура ягыннан да кызыксыну уятты. Теге рәсми рәвештә түгел, ә әйтик, танышлар аша чыгып анда шундый спектакль куясыз икән, чыннан да шулаймы бу, нәрсә турында? Мин хәзер төгәллекләргә кереп тормыйм, тик Бер өлештә хәтта үзгәреш тә кертергә туры килде. Без бит инде башка яктан карыйбыз. Ә монда прокуратура вәкилләре, әйтик, менә монда болай булса, бу алай булмый бит әле бу дигән әйберләр булды. Бу теге шелтә белдерү түгел, киңәшләшү формасында гына булды, чөнки инде автор әйтеп үткәнчә, безнең киңәшләшеп һәм ниндидер үзебез белмәгән әйберләрне сорап, шулаймы ул, болаймы, бу процессы ничек бара, алар ягыннан да ярдәм булды. Ә ниндидер дан җырлау, монда ниндидер махсу... Була бит инде теге яшерен батырын түгел, әйтик, була заказ әсәрләр, әйме? Менә әйдәгез безгә дифирамбалар. Юк, андый әйбер юк. Монда шушы һөнәрдә булучы бер шәхес турында спектакль.
Бу спектакль әзерлекле тамашачылар өчен, әллә гади тамашачы да карый аламы? Мин аңлап бетерә алмадым шуны. Рәхмәт. Бу спектакльне төрле кеше карый ала. Монда ниндидер әзерлек, бу Әйтик, менә әйтеп булмый, менә менә без карыйбыз бит, мәсәлән, кино полиция хезмәткәрләре турында, әйме? Анда бернинди әзерлек кирәк түгел тамашачыга. Ул тормыштан алынган вакыйгалар, барысы да, әйтик, менә үзенең үрнәгендә Танил, мәсәлән, чыннан да болай була ала бит, тормышта да болай була. Карале, безнең күршеләрдә дә шулай булган иде бит. Бу тормыш турында, бу төгәл хөнәр турында түгел. Димәк, монда теге э, махсус прокурорлар өчен, юристлар өчен, полиция хезмәткәрләре өчен генә дигән сүз түгел. Ярый әле микрофон кушылмаган иде.
Бу спектакль бит э, дөресен әйткәндә менә урамга чыгабыз, безнең яныбызда күпме кеше йөри. Һәрберсе аның ниндидер профессиядән. Менә бу спектакль аша без үзебезнең күзебезне теге зуррак итеп ачып, колагыбызны белән э, күбрәк ишетеп, э, Карап, менә алар узып йөргән, шушы форма кигән прокурорның эчке тормышлары, эчке уйланулары, алар да бит кеше. Ничек итеп кичерәләр, ничек итеп, һәм монда бит әле тагы икенче ягы да бар, алар җинаять кылучылар да бар, аларны эзләү. Шуңа күрә килеп карасагыз, үзегезне шушы күңелегездән, йөрәгегездән үткәрсәгез, сез Тамашачы бик күп үзенә дә ниндидер тормыш та була торган хәлләрне үз аша уздырып, үзенә нәтиҗә алып, акыл алып, төрле фикерләргә килеп кайтып китәрсез дип уйлыйм. Гыйбрәтле спектакль.
Андый вакыйгаларга тормыш бай. Шулай дип әйтәсе килә. Без бит инде аларны, прокурорларны күреп беләбез инде шул телевизордан, аннан соң кемдер танышлары бар инде. Ә эчке яктан ук нинди хисләр кичерәләр, ничек яшиләр? Дөресен әйткәндә, медальнең икенче ягы.
Фәнис Наилевич, төп тамашачы нинди яшьтә, яшьләрме, өлкән кешеләргә кызыклымы, нинди тамашачы итеп күрәсез монда менеджмент ягыннан? Һәм бу үзен аклый торган спектакль булачакмы, әллә театрның имиджевый спектакле генә буламы, э, гастрольләргә йөри торган? Э, гастрольгә түгел, э, фестивальләргә йөри торган. Мин уйлыйм,
бу спектакльгә менә 18 плюс дип куйдык без, куюын шушы Мәктәп яшендәгеләрне аеру өчен әзрәк. Ләкин моны куярга булыр иде 14 плюс дип тә, 16 плюс дип тә. Чөнки тагы бер тапкыр әйтеп узам, бу спектакль кеше тормышы турында. Менә шушы профессиядәге кешенең кичерешләре. Бу спектакль яшьләр өчен дә барачак. Бик кызык булачак. Монда вакыйгалар алмашуы күп. Һәм олылар өчен дә барачак. Теге аерым гына менә узкий направление дип әйтәбез инде кысан теге кысан гына бер төп менә шушы яшьтән шушы яшькә хәтлек кенә булган тамашачын дип әйтеп булмый. Киң тамашачы өчен. Монда теге Прокуратураны белгән кешеләр өчен генә дә түгел бу. Анда андый теге э, профессиональ терминнар бик күп түгел дип әйтик. Без аңла, безгә аңлашыла торган спектакль. Һәм э, үзен аклар дип уйлыйм. Үзен аклар дип уйлыйм. Гомере озын булыр дип уйлыйм. Э, йөртербез, э, гастрольгә дә йөртербез һәм фестивальләргә йөртербез. Һәм бөтен якка туры килә торган спектакль. Һәм аннары шул ягы бар, теге һәр яңалык үзенчә кабул ителә. Һәм әлегә менә шундый менә бу кассовый спектакль булачак дип күкрәк кагып булмый. Фестивальләрдә югары урыннар алачак бу спектакль дип тә күкрәк кагып булмый. Монсы күрсәтер тормыш, монсы тамашачыга тәкъдим итмичә төгәл генә бернәрсә әйтеп булмый, монсы сез үзегез дә һәммәгез аңлыйсыз. Э, без бер төрле кабул итәбез, без бер төрле хыялланабыз. Э, төп безнең хөкемдар тамашачы. Тамашачыга күрсәткәннән соң бәлки бу сорауга җавап биреп булыр. Аннары жанр турында да онытмаска кирәк. Мәсәлән, мин детектив жанрын миңа иң беренче бүләк иткән китапларның берсе дә ул детектив иде. Мин 13 яшемнән укый башладым детектив жанрын. Һәм минем күрше Зифир абый аңа 72 яшь. Ул детективтан кала берәй бер дә укымый. Жанрның популярлашуы турында да әйтергә кирәк. Үзегез беләсез, хәзерге вакытта бик күп сериаллар төшерелә шушы жанрда. Китаплар ничек чыкты, әле дә чыга. Кемдер, мәсәлән, бер мин беләм бер кешене, аның традициясе бар, ул ЖД вокзалга килгәч, иң беренче итеп детектив китабын ала үзе белән поездда укыр өчен. Менә шул.
Тагын сораулар? Микрофон.
Темадан э, спектакль темасына читкәрәк китеп, үзегезнең хәзер сездә театр лаборатория бара дип беләм. Аң турында да бераз әйтеп үтегез әле. Бер бер уңайдан. Әйе, хәзерге вакытта менә э, безнең Марсель белән Рөстәм белеп торалар. Э, теге театрда Урын өчен сугыш түгел инде ул, ну, көрәш бу, көрәш бу. Әйе, урын өчен нәрсә өчен ул? Безнең биш группа лабораторияда, алкыш лабораториясе бу, анда биш группа эшли. Биш режиссер, биш язучы, биш хореограф, биш сценограф, биш композитор, Һәм шуларга тагы икешәр журналист та кушылган. Алар бөтен шушы лабораториядә шушы группаларның эшчәнлеген язып баралар. Һәм сәхнә журналы белән берлектә һәм башка журналлар, газеталар белән ул язган менә шушы хезмәт юлын бастырып та чыгарырга дип сөйләштек.

Әйтеп узасы килә хәзердән үк менә журналистларга э, язылыгыз, укыгыз, йөрегез һәм сезгә сертификат биреләчәк. Кемнәр шушы курсларны узган э, институт культура аркылы ул теге дәүләт сертификаты була. Анда өйрәтәчәкләр, ничек итеп спектакльләргә разбор ясарга, ничек итеп аңлартырга, ничегрәк итеп яздырырга. Мәскәүдән э, дүрт критик кайтачак. Аннан соң безнең үзебездән э, Нияз Игламов, аннан соң Әлфәт Закирҗанов безнең һәм э, Камал театрыннан Гөлшат. Бу әдәби бүлек мөдире. Һәм бик тыгыз булачак ул көннәр. Бик тыгыз эскиз күрсәтүдән башка әйтәм бит, монда укулар булачак төрле направлениедә. Аннан соң макетларны, представлениеләре булачак. Һәм күргәзмәләр булачак. Һәм ул көнгә безнең чакырылган була әле бөтен театрлардан Директорлары, режиссерлар, сценографлар, художниклар, композиторлар барысы да килеп һәм 29 көнне сәгать 3-тә була түгәрәк өстәл, бик зур итеп. Анда инде бөтен нәтиҗә ясау була. Бусы кыскача гына, мин нәрсә өчен артык кагылып тормыйм, кыскача гына әйтеп узам. Бу лаборатория буенча аерым пресс-конференция булачак, озакламый. Аерым утырып сөйләшербез. Но хәзерге вакытта һәм әле безнең э, Туфан Имаметдинов бер проект буенча Мөдәрис Әгъләмнең әсәрләре буенча утырды. Монда 5 э, минутка да безнең сәхнә бушап тормый. 5 минутка сәхнә генә түгел, анда музеймы, репетиционный залмы, аннан соң э, гардероб безнең чишенә торган, анда фойе, бөтен җирдәге локацияләрдә безнең бара репетициялар, бара укулар, бара читклар, э, артистларны да жәлләп куям кой вакыт, берсеннән йөгереп чыгалар, икенчесенә керәләр, аннан йөгереп чыгалар, өченчесенә керәләр. Фәнсән жәллисе юк, ул бит бәхет артист өчен. Эше күп булу. Спектакльдә чыгып тора. Шуңа күрә э, бу э, йомгаклап әйтәсе килә, менә театр тормышы Э, шул вакытта тамашачыга да кызык булачак э, ул менә минуты булмыйча гөрләп торганда кайнап торганда артистларның үзләрендә үсеш булачак бер э, группада бер әйбер алалар икенчесенә икенче әйбер алалар спектакль куйганда өченчене алалар режиссер төрле режиссерлар белән эшлиләр Һәм э, лабораториянең үзенчәлеге тагы безнең үзебезнең драматурглар әсәрләре барсы да, исән драматурглар әсәрләре һәм яшь режиссерлар, яшь композиторлар, яшь сценографлар. Менә шушы тандем белән алар кушылып, бергә утырып, кайберәүләрен төзәтәсе булса, кире язалар, анда артистлар сайланды инде безнең, аларга туры китерәләр кайберәүләрен. Шуңа күрә бик җылы һәм бик дустанә мөнәсәбәттә бара безнең бик кызу эш.
Рәхмәт. Булса сорауларыгыздагы.
Ә лаборатория буенча аерым уздырырбыз, зур итеп ансы тагы бер тапкыр әйтеп уздырырбыз ансын.
Ан сорауларыгыз булса, рәхим итеп.
Бас, бас.
Марсель, сез Ләйлә белән берничә проект эшләдем дидегез. Нинди күләмле проектлар эшләгәнегез бүгенче хәл һәм сезнең бу сәхнәгә мин теге театраль журналист булмагач белмим, беренче тапкыр спектакль куюыгызмы сәхнәдә?
2004 елдан безнең Киномавлид дигән проект барлыкка килде һәм әлеге вакытта да дәвам итә. Бу сәхнәдә Кино, экран белән бәйләнештә, шулай ук сәхнәдә дә төрле күренешләр бара. Соңгы төшергән фильм безнең Италиядә иң яхшы фильмга исеменә лаек булды. Әйе. Мин әле, белгәнегезчә, Казан театр училищесында да укытам һәм Балалар нур студиясе белән дә эшлим. Моңа хәтле күбрәк постановкалар студентлар белән һәм шушы Нур студиясендә иде. Әлегә, дөресен генә әйткәндә, беренче тапкыр шушындый государственный театрга чыгу минем иң беренче тәүге адымым. Мин дә үз чиратымда рәхмәтемне театр җитәкчесенә Фәнис Наилевичка һәм шушы театрда эшләүче барлык хезмәткәрләргә җиткерәсем килә, чөнки чынлап та колач җәеп, якты чырай белән каршы алдылар. Әлегә дә шулай дәвам итәбез. Башлаган эшебез уңышлы гына барып чыксын иде инде. Тәүге адым дигәннән, бу без теге Марсель әйтеп үтте бит, инде бергә укыдык, дуслар. Бу режиссер, спектакльнең режиссеры кем булу булсын дигән уйлаганда да менә Марсель күз алдына килде, чөнки аның өчен дә бу зур сәхнәдә беренче адым һәм моноспектакль буларак та минем дә беренче адым, бу безнең икебез өчен дә имтихан.
Рәхмәт. Сораулар аңламыйча бүтән юк. Кызганыч.
Конференциясен тәмамлыйк. Сезгә килүегез өчен бик зур рәхмәт. Менә көтеп 12 көнне э, көтеп калабыз инде барыбызны да журналистлар, безнең пресс-показ. Э, шуннан соң уйланырсыз, фикерләрегез булса язырсыз.